א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין די וואכ'ס פרשה פרשת ויקהל, משה רבינו זאמעלט איין גאנץ כלל ישראל און געבט זיי איבער די ציווי אויף מלאכת המשכן. די אידן זענען געגאנגען און האבן מנדב געווען פאר די משכן דאהי והוסר. פרשת ויקהל קומט בהמשך צו פרשת תרומה ותצווה, אין פרשת תרומה תצוה האט די אייבערשטער מצווה געווען פאר משה רבינו אויף די מלאכות פון משכן און די בגדי כהונה, און בהמשך צו דעם איז אין פרשת ויקהל האט משה רבינו דאס איבערגעגעבן פאר כלל ישראל און די אידן זענען געגאנגען און דאס מנדב געווען. מיר טרעפן דריי שיטות ווען די אלע זאכן זענען געשען ווי אזוי דאס איז פארגעגאנגען. די ערשטע שיטה, דאס איז די שיטה פון דעם זוהר, דער זוהר זאגט אז סיי די ציווי פון דעם אייבערשטן צו משה רבינו צו בויען א משכן ועשה לי מקדש ושכנתי בתוכם מיט אלע פרטים דערין, סיי משה רבינו וואס האט עס איבערגעגעבן צו כלל ישראל, און אזוי אויך אז די אידן האבן מנדב געווען פאר דעם משכן, דאס איז אלץ געווען נאך מתן תורה פאר'ן חטא העגל. גלייך נאך מתן תורה האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו ער זאל בויען א משכן, משה רבינו האט דאס איבערגעגעבן פאר כלל ישראל און די אידן האבן מנדב געווען. דער זוהר ברענגט אויף דעם א ראיה אויך, אז שפעטער ווען עס איז געווען חטא העגל האט אהרן געפרעגט ווער האט גאלד מען זאל ברענגען די גאלד, האבן זיי אראפגענומען די צירונגען זייערע וואס לכאורה וואס האבן זיי געדארפט אראפנעמען די צירונגען? יעדער איינער דאך אין אנגעלאדנט מיט גאלד און זילבער סיי פון ביזת מצרים פון ביזת הים, וואס האט אויסגעפעלט מען זאל אראפנעמען די אייגענע צירונג און דאס געבן וואס פון דעם האט מען שפעטער געמאכט די עגל? איז פון דעם א ראיה אז די משכן האט מען שוין מנדב געווען פארן חטא העגל? און במילא ווען ס'איז געקומען צו מאכן דעם עגל איז שוין גארנישט איבערגעבליבן, מען האט אלץ אוועקגעגעבן פארן משכן האט מען געגעבן די אייגענע צירונגען. דערנאך איז דא א צווייטע דעה, די דעה איז מדרש תנחומא, ס'איז משמע אזוי אויך פון רש י, אז סיי די ציווי פונעם אייבערשטן צו משה רבינו, און אוואדע די ציווי פון משה רבינו צו די אידן און די נדבות פארן משכן, אלעס איז געווען נאכן חטא העגל. נאכדעם וואס די אידן זענען האבן געזינדיגט מיט די עגל, משה רבינו איז געגאנגען צום אייבערשטן און האט אויסגע'פועל'ט אז די אייבערשטער זאל מוחל זיין, האט די אייבערשטער געזאגט איך בין זיי מוחל און זיי זאלן בויען א משכן, ועשי לי מקדש ושכנתי בתוכם דארטן וועל איך רוען. ווי רש י זאגט אויפן פסוק משכן הוא עדות, דאס איז א עדות, א סימן פאר אידן אז די אייבערשטער האט זיי מוחל געווען די עבירות. און דערנאך איז דא א דריטע שיטה, די שיטה איז אויך אין די זוהר, אבער די רמב ן דא אויפן פלאץ אין פרשת ויקהל זאגט עס, אז די ציווי פאר די מלאכת המשכן פונעם אייבערשטן צו משה רבינו איז געווען פארן חטא העגל, און דערמיט איז געווען חטא העגל, און משה רבינו האט נאכנישט אנגעזאגט פאר די אידן פאר דעם משכן, שפעטער נאך וואס דער אייבערשטער האט מוחל געווען די עבירה פאר די אידן, משה רבינו איז צוריק אראפגעקומען ממחרת יום הכיפורים, דעמאלטס האט ער עס געזאגט פאר די אידן, און די אידן האבן דעמאלטס געגאנגען מנדב זיין פאר דעם משכן. פארשטייט זיך אליינס אז די דריי שיטות קען נישט זיין אז אלע דריי איז געשעהן, ווייל אדער איז עס געווען פארן חטא העגל אדער נאכן חטא העגל. אבער מ'ווייסט אין די כלל אז איילי ואיילי דברי אלקים חיים, ווען ס'איז דא פארשידענע שיטות אין תורה איז יעדע איינס ריכטיג, וואס טייטש ריכטיג? אז אין די רוחניות'דיגע תוכן איז זיכער יעדע איינס האט א איז אמת. ווען מ'רעדט דא פון די משכן, די תוכן הרוחני פון די משכן, ועשי לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, ביי די רוחניות'דיגע משכן וואס איז דא ביי יעדעם איינעם, איז זיכער אז אלע דריי איז ריכטיג. אידן זענען ארויס פון מצרים איז געווען מתן תורה, בשעת מתן תורה זענען די אידן געווען אזוי ווי א גערישע נישט-גייער, מען איז געווען אינגאנצן ריין, עד כדי כך אז אפילו די רושם פון חטא עץ הדעת, די זוהמה וואס איז דעמאלטס אראפגעקומען אויף די וועלט, פּאַסקע, פּאַסקע זײַן מאָסן זענען געװען אינגאַנצן רײן, ס'איז גאָרנישט איבערגעבליבן. ייִדן זענען געװען ממש אַזױ װי צדיקים. שפּעטער איז געשען די חטא העגל. ייִדן האָבן געזינדיקט. רשעים. דערנאָך איז משה רבינו אַרױפֿגעגאַנגען צום אײבערשטן, ער האָט מתפּלל געװען פֿאַר די ייִדן. די ייִדן זענען געװען בבחינת בעלי-תּשובֿה און דער אײבערשטער האָט מוחל געװען. קומט אויס אז עס איז דא דריי צייטן, דריי מצבים וואס אידן זענען געווען, קודם זענען זיי געווען צדיקים, שפעטער רשעים, און שפעטער בעלי תשובה. לאמיר צוריק גיין צו די דריי שיטות ווען איז געווען די ציווי אויף מלאכת המשכן. לויט די ערשטע שיטה פון דעם זוהר אז אלעס איז געווען פארן חטא העגל, קומט אויס אז צו וועם איז שייך די ציווי די מלאכת המשכן, דאס איז שייך פאר די עבודה פון צדיקים, אידן זענען דעמאלס געווען צדיקים, דעמאלס האט די אייבערשטער געהייסן זאלן מיר בויען א משכן. לויט די צווייטע דעה פון די מדרש תנחומא, שיטת רשי, אז אלעס איז געווען נאכן חטא העגל, קומט אויס אז די מלאכת המשכן איז נישט נאר פאר צדיקים, נאר אויך פאר בעלי תשובה. אבער לויט די דריטע דעה, די דעה שיטת הרמבן, די דעה וואס ברענגט זיך אין זוהר, אז די ציווי פון די אייבערשטער צו משה איז געווען פארן חטא העגל, דער ציווי פון משה רבינו צו די אידן איז געווען נאכן חטא העגל. דער אייבערשטער האט נישט נאכאמאל מצווה געווען נאכדעם, נאכדעם וואס די אידן האבן תשובה געטון, נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט מוחל געווען, האט דער אייבערשטער נישט מצווה געווען א נייע ציווי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. דער זעלבער אלטער ציווי וואס דער אייבערשטער האט מצוה געווען פאר'ן חטא העגל, איז געבליבן גילטיג אויך בשעת די אידן זענען געווען אין א מצב פון א רשע. דאס הייסט אז צו וועם האט דער משכן א שייכות? די ציווי פון די מלאכת המשכן ועשי לי מקדש ושכנתי בתוכם, אויך פאר א רשע. איינער וואס איז אין א מצב פון א רשע זאל נישט חס ושלום טראכטן וואס האט צו מיר די עבודה פון ועשי לי מקדש ושכנתי בתוכם, ערשט דארף מען תשובה טון ותשובה שלימה, ווערן א בעל תשובה, און ערשט דעמאלטס וועל איך קענען האבן א שייכות מיט ושכנתי בתוכם. זאגט די תורה ניין! אפילו בשעת א איד איז אין א מצב פון א רשע, אויך צו אים איז שייך און האט דעם ציווי ועשי לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד. און ווי דער אלטער רבי פסק'נט אז אפילו איינער וואס איז א רשע האט א חיוב צו לערנען תורה, פארוואס? ווייל סוף כל סוף המאור שבו יחזירו למיטב, די מאור וואס איז דא אין דעם תורה וועט אים צוריק ברענגען צו די גוטן. איינער פון די עיקר כלים וואס איז געווען אין די משכן, ווי די רמבן זאגט, די עיקר השראת השכינה איז געווען די ענין פון די ארון, וואס איז געלעגן אין די ארון? ווייסט מען אז אין די ארון איז געווען די לוחות, לוחות הברית, ארוינו עדות, וועלכע לוחות איז געווען אין דעם אין די ארון? אין די לוחות ווייסן מיר איז אויך דא דריי מצבים, ס'דא די ערשטע לוחות, דאס איז די לוחות וואס דער אייבערשטער האט לכתחילה געגעבן, משה רבינו האט עס גענומען פאר כלל ישראל, דאס איז געווען ווען אידן זענען געווען אין א מצב פון א צדיק, צדיקים. שפעטער אז זיי האבן געזינדיגט מיט חטא העגל, משה רבינו האט צובראכן די לוחות, און שפעטער אז די אידן האבן תשובה געטון האט דער אייבערשטער געזאגט פסול לוחות און א לוחות הברית און מיר מאכן א צווייטע לוחות. וועלכע לוחות איז געווען אין די ארון? נישט נאר די צווייטע גאנצע לוחות ווען די אידן זענען געווען אין א מצב פון בעלי תשובה, נאר אויך די שברי לוחות, די צובראכענע לוחות, וואס דאס איז באווייזט אויף די מצב ווי די אידן זענען נאך נישט קיין בעלי תשובה, אויך דאס האט אן ארט אין דעם ארון וואס לייגט מען אריין אין די ארון? סיי די לוחות ווען די אידן זענען שוין א בעלי תשובה, און סיי די שברי לוחות ווען די אידן זענען נאך נישט קיין בעלי תשובה. און מיט דעם וועט מען פארשטיין נאך א זייער א אינטערעסאנטע זאך. די אידן האבן מנדב געווען פאר די משכן פארשידענע זאכן, זהב, כסף, נחושת, חיות, ס'געקומען טלאשען און אזוי ווייטער. לכאורה, זהב פארשטייט מען פארוואס מען האט מנדב געווען. אה, זהב איז אזא מין חשוב'ע מאטריאל. אפילו כסף איז נישט אזוי חשוב ווי זהב, זאגט אבער די גמרא אז כסף האט א מורא'דיגע מעלה. ס'איז מטבעות, ווי די גמרא רופט עס אן, ס'איז חריף, מען קען מיט דעם האנדלען. אבער נחושת? נישט ס'איז חשוב, נישט ס'איז א מטבע מ'קען מיט דעם האנדלען, פארוואס האט מען דאס מנדב געווען פאר די משכן? ובפרט מיר ווייסן דאך די כלל אז אין עניות במקום עשירות, אין אזא מין פלאץ ווי די משכן, ווי די בית המקדש, איז נישטא קיין ארט פאר עניות, נאר עשירות, עד כדי כך אז פאר מ'האט גע'שחט'ן א קרבן האט מען אנגעטרינקען דעם בהמה א גלעזל וואסער, ווייל אזוי שינדט זיך די פעל אסאך גרינגער. דאס איז נישט געווען א חלק פון די עבודה פון דעם בית המקדש, דאס איז געווען א הכנה צו מאכן גרינגער אז מ'זאל קענען אפשינדן די הויט. זאגט די גמרא, אין וועלכע קעלער האט מען אנגעטרינקען דעם בהמה? אין א גאלדענע כוס, פארוואס? ווייל אין עניות במקום עשירות. איז אויב אזוי, וואס אן ארט האט אז מען זאל מנדב זיין נישט נאר זהב, נישט נאר כסף, נאר אויך נחושת פאר די משכן? ווי קומט דא אריין די ענין פון נחושת? נאר זהב, כסף און נחושת באווייזט אויך אויף די דריי סארטן אידן. זהב און כסף, דאס גייט אויף די צדיקים, די בעלי תשובה. נחושת, דאס גייט אויף די מצב פון א רשע. נחושת איז אויך פון לשון נחש, מיר ווייסן אלע עבירות נעמט זיך פונעם נחש הקדמוני וואס האט צוגעברענגט צו די חטא עץ הדעת, אלע עבירות נעמען זיך פון דעם נחש. דאס איז די ענין פון נחושת. דער צדיק, און אפילו דער בעל תשובה קען אמאל טראכטן, יא, מיט מיר בויט מען א משכן, מיט מיר בויט מען א בית המקדש, איך בין זהב, איך בין כסף, א צדיק, או לפחות א בעל תשובה, מיט מיר האט ער ארט. ווי קומט אריין די נחושת צו מיט אים זאל מען בויען א משכן, א מקדש? זאגט די תורה, ניין! זהב וכסף און נחושת, אויב פעלט נחושת פון דעם בית המקדש פעלט אין די שלימות פון דער בית המקדש, ס'פעלט, און אזוי אויך דער רשע דער נחושת זאל נישט טראכטן ווי קום איך אריין צו זיין א חלק פון דעם משכן, ניין! נישט נאר זהב, נישט נאר כסף, נאר אויך נחושת דארף זיין א חלק פונעם משכן. און נאך מער, פון נחושת האט מען געמאכט די עמודים מיט די אדנים וואס האבן מבדיל געווען בין החולה לקודש. מיט די נחושת האט מען געמאכט די ו' וי' עמודים, די הוקס אויף וואס מען האט אויפגעהאנגען די כלה החוצה וואס האט מבדיל געווען בין קודש לחול. נחושת האט גאר א שטארקן ארט אין מקדש, נישט נאר זהב וכסף. רבותי דאס איז א געוואלדיגע שיחה, עס איז דא נאך אסאך נקודות אין די שיחה, עס איז כדאי עס צו לערנען אינעווענדיג, עס איז געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ו' עמוד הונדערט צוויי און פופציג, אגד שבת.